Cwako NRM obedo miti mega ki miti pa ngati moni. Watye ki dano moni kenyo ma gin ticgi mere tye me yeto dano. An oweko acwako gamente nongo an angeyo lok kom telle ki gamente oweko wabingwecowa woko waringo nakanaka waweko monwa. Jo mukene obed atute ki monwa gang ca. Wabino wanongo gangwa oketo kwicikwici. Jo ma woko ma giwaco ni watele ki gamente gitele ki gamente-ni. Jo-ni giwaco maber ni gitele ki gamente ento capot mo ma gikonyi kwede atir atir pe. Inge kit ingato moni miyi support mo manok nok ento ka inen gangi oketo ko ma in i oo inongo family ni weng oketo ko i oo inongo gang dong obale ko dikal bene dong rac ata nge ni eni itye dok angec ento ngat mo ma nen supporting in ci weko in icito anyim nongo gangi bene tye maber lutini bene tye maber eni ber gin amito wacone Ka an atye ka cwako gamente wek acwaki, nongo tyen lok angeyo Lacen ca awaco. Kare ma wan i 2021 pii okato ki mege i yo nge to pa olanya Paul Lukecgi oweko wangweco wa woko. Wangweco kwed Bosmic wacito woko wadeno can. Oweka ngat ayero boss me anongo ce ngatte oto odiki kare mo wangeco ki boss me gucito woko can mo wanongo woko wun pe wudeno wadeno can matek adada ma wadugu a kwon odugu en odugu lacen ma wadugu wanongo gang oballe monwa weng peke. Lutinowa weng peke, jamiwa weng dok wauo wacaka geng. Ci an atye ka cwako gamente, boss mi tye ka cwako gamente, in ineno calo rac i wangi. Ineno calo rac. Wuwek dano ogwok kwogi. Ka ngat mo tye ka gwoko kwone, pe ibita neno neno mo ma in ineno neno acel keken. Tye lakwena neno pa jo moni tye mere ni myero dong gikwer gamente. In ikwer ki gin inge i wii, wek an abed gament ki gin ange i wiya. Iniang, ento ka oo i lok i kom oloko marac i komwa nonono bene. Wanaka yang wakwalo i kiba ngato mo. Bos mege oda pi gamente, oda ki gamente mwaka adi ni oo wa i cawa ni. Oda mwaka malac. Odaa ki Kamente mwaka malac adada. Adugine obedo ngo? Olwenyo pi acweli matek adada, loko lok pi acweli matek. Adugine obedo ngo? Pe wun wutyeko yet ki cac. Gin wungeyo mapat pe. Gin mo ma wutimo mapat pe ki cayano dano, yeto dano, cwon laminy, konye peke, ineno ki timme, oloko tere eko ngo? Nongo oloko tere ni ngo? Oloko tere ni ngo? In ngat mo keken, nge ni ba gin ma itimo i lobo-ni weng itimo ni inen anyimmi, ki itimo ki akidi mi wi Adam mi wi bos mi pat ki Adam mi wi Adam mi wi an pat ki Adam mi wi in Adam mi wi an pat ki Adam mi wi bos mi Adam mi wi bos mi pat ki Adam mi wi jo mukene ni. So in iwek bos mi obed i style ma nongo Adam me neno ni tye atir. Wek Adam ma mega obed obed style ma nongo neno ni an acito anyim. But ka lok moni ni dako ngat mo oloko lok moni wa ya twal aming nongo pe ange ni kara iming ci ryem mo level me mingo tye papat in iming level ni an aming level na ki dong level me ryeko tye papat ye ngato moni obed kama en bedo iye nongo en ngeyo koni icwako bobi wang cit icwaki nongo in ingeyo tyen lokke. An ma acwako gamente-ni angeyo tyen lokke. Kuman ba. En ye dong kato ki mege. Waduku keddu wenge acel. Tek i kwiyo kare ni tap iduku ki peko ni ni gange. Ka kwiyo kare ni tap waduku keddu gang. So wun jo mukene mutye onu woko, wunge ni jemi ni gang kany pat ki jemi woko. gang kany ka ibedo ata, inongo mukene gwoko mwodo yibi-o. En oweko wan wabedo kuman-ni pien ka ibedo ata, mukene inongo badi yungcel gitongo, badi yungcel inongo mukene olweti, atunya mo tye ka camone. Co wan wabedo ni wek lwetwa pe gimwod, tyenwa bene pe gitong, wan wabed ma nongo watye maber but in dek ineno rac. Tye ni jang kwo oye wabed ki mo atye bedo kede cwak gamente ka ibi cwako ka idegi nino ma gudo ogoyo oti pe ikeci ikom ngat mo ye bene an acwak gamente kit an acwako kede pe ibin ilok marac ikoma nonono ye acwaki pien komedi anino i ota acam iganga. Awoto i yo, alyelo mac, awoto dye wor ca mo keken adok gang i mitina. Ci oye acwak gamente i mitina pi in idiya adiya dok in pe idiya i gin ma nongo pe amito. An pe aromo ce acwako gin ma pe amito, ye abedo i gamente lok mo me miyo miyo pe amito. Wun wuti woko ci ibedo maber, obuto ka maber, wumito wan ni gang kany wakel ki lele wek wan pe wanong gin maber. Kelo ki lele wabiringo wacito woko, ngat mo ma ogwoko lutinowa obedo pe, ngat mo ma ogwoko monwa obedo pe, ngat mo ma ogwoko megiwa obedo pe, wegiwa ngat mo ma ogwoko obedo pe. Wadwogo gang kwarikwari ki cingwa dok oloko ka nyerewa. Ngat mo ma ojogo cente ni en lutino nyo eni Drew Bosmic oringo giringa ki Bosmic kong gikonygi obedo tye. Nyo ngat mo ma otamo ni a bos mege oringo ki driver ne ni nyo ki ngat man man kong ki jog cene gi mi wek okony gubedo tye but wa dugu gang wa tye abedo gang maber in cako bango olok anongo ka itye ingeta no we nongo arimi ki panga aye twon labolo marac ye abed kit an abedo kede tena ka ato kit idiki ni nongo cito ka lako mon wa kit ex ni ci alako ne alaka. Ento pe oye ni wabed ma okwo i lobo-ni.